Ji bernama binevş dem baş temaşevanên hêja em bi bernama ke din bi mêvan ne din dîsa pêşberî we ne. Êrîşên dewleta Tirk ên li ser başûrê Kurdistan herwiha li ser Şengalê hemwext êrîşên li ser heremên parastinên medyayê vana hemû çiqasî girêdayî hev in Armancên van hêzan çi ne ku êrîşên heremên parastinên medyayê dikin, êrîşên Şengal dikin û her wiha jî eynî wext jî êrîşî Rojava jî dikin. Yanî di demekê de ku hemû hêza xwe kirine ku gelên êrîşên gelê Kurd dikin. Em dixwazin bi mijarên ku bi van mijara bi mêvanê xwe re nîqaş bikin. Bi di mijara em îro tên pêşberî we êrîşên li ser Şengal û Başûrê Kurdistan û her wiha jî Xelkê Şengalê bi pêşengiya dayika li dora hêzan hêzên xwe bûye xelek. Em ê bi van mijara mêvanê xwe re nîqaş bikin. Em ê hewl bidin ji Şengalê jî têlefûna bigrin ta ku em nerînê wan bigrin û her wiha dayikên Şengalê û ta jê serlêdana asayîşa Êzdîxanê kiribûn em dixwazin ji wê derê jî nerînê wan bigrin. Em ê niha mêvanê xwe bibe naskirin, her wiha jî bi mêvanê xwe re nîqaşê xwe bikin. Hevala me Fenya, Fenya rojnamevan ku îro mêvana me ye, em kêfxweş in ku hûn îro bûn mêvanê bernama binivîsin. Spas dike, ma jî kêfxweş bûm. Belê Fenya, weke ma anî ziman, dema ku êrîş li ser heremên parastinên medya pêk hatin, Eynî wext ev êrîş li ser Şengalê jî pêk hat. Ev heftî ne ku çend heftî derbas bûn ku ev di rojeva gelê Kurd de, di rojeva civaka Êzidî de ev êrîşên taybet ku li ser Şengalê dîsa pêk tên. Hêlekê ve êrîş kirin û piştî demekê jî bîst û pêncê Nîsanê jî eynî wext hêzên Iraqê derbasî nav Şengalê bûn. Yanî piştî ku gelên êzidî di vê ferman di fermanek fermanê re derbas bûn di hezar û çardeh û niha jî bi avakirina Şengalê hêzên ku li Şengalê hene ewlehiya Şengalê dikin weke YBŞ'ê, YJŞ'ê û Asayîşa Êzdîxanê vana hemû îdî hedefa van êrîşan e. Yanî hûn dibên dewleta Tirk her wiha Pdk, Iraqê vana hemû di nav de bi hev re di têkiliya de ne ku van êrîşan dikin. Armancê wan çi ne ku di vê demê de dîsa Şengal dikin hedef? Yanî li vê derê em ne tenê meha Nîsanê dest pê bikin ji xwe ji em bêjin ji fermana du hezar û çardeh an hedefa wan armanca wan tunekirina civaka Êzdî bû. Ew jî bi belge Me dît çeteyên DAIŞ'ê li Kuderê derbas bûn, li Kuderê hatin perwerdekirin, alîkarî ji Kuderê girtin. Dîsî ji destê dewleta Tirk a dagirker ev çete hatin perwerdekirin û derbasî Şingalê bûn. Li wê derê ez bawerim me her kes kesî ji bîr nekiriya bi dehazaran hêzên pêşmerge li wê dê hebûn, artêşa Iraqê li wê dê hebû. Şingal radestî çeteyên DAIŞ'î kirin, civaka Êzdî bi fermanê re rû bi rû hiştin. Wek ferman jî heya roja me yê îro dewam dike. Yanî piştî wê bi gelek hewldanan xwestin dîsa îrada civakê bişkînin, fermana ku dest pê kirine wê fermanê dewam bikin û biqedînin civaka Êzdî tune bikin, civaka Êzdî ji Şingalê dûr bixin. Yanî çiqasî Xwazibin civakê tune jî bikin ya herî ez em karin bêjin ya mije armanca wan sereke dûrxistina civaka êzdî ji Şingalê ya. Çima ji ku Şingal ji aliyê rêyek stratejî ya. Tim Her tim şin gal dibe hedefa êrîşên dewleta Tirk a dagirker. Li vê derê jî niha piştî du hezar û hevdeh an êrîşa li ser Xana Sûrê dîsî bi Pêşmergeyên Roj, bi çeteyên Pêşmergeyên Roj hate kirin. Dûvra jî peymana nehê cotmehê ew jî bi serkêşiya dewleta Tirk hat kirin. Lê bi wek Wejî Anît Zand Bi berxwedaniya civaka êzdî, bi pêşengiya dayikên êzdî heya niha nikarin vê peymanê bixin miryetê. Wê çira we bikin niha em êrîşî hêzên parastinê yên êzdîxanê dikin. Ew zarokên êzdîxanê ku ev civak ji fermanê xelas kirin. Yanî ne pêşmergê pdk li Şingalê man ne artêşa Iraqê jî li Şingalê ma. Heger ev hêzên êzdîxanê nebûna, ev zarokên êzdîxanê nebûna Ev civak wê bi fermanê re wê tune bibûa. Îro êrîşî destkeftiyên civakê kirin ji bona ku bi van destkeftiyên wextê ku êrîş kirin xwezin îrada civakê bişkênin. Em bêjin. Di van peymanên ku dixwazin têxin yanî pêk bînin Yanî yanî dehên cara xweseriya demokratîk ker û geha tevgera azadiya jinên êzidî hemû sazî û rêxistinên ku niha di Şengalê de dimînin û di wê derê de îrada gelên êzidî dikin nerînê wan nehatine girtin. Daxwazên wan çi ne? Çima xweseriya Şengalê nadin qebûlkirin? Yanî ev peyman çima ji derveyî daxwaza gelê Şengalê vê peymanê pêk tîne? Em dikarin bêjin li vê derê yanî her tim civaka êzdî li Şingalê bêje bê em beşik ji Iraqê ne. Em xwe dûrî Iraqê nabînin. Em beşik lê em bi xwe bi xwe piştî fermanê êdî baweriya me bi hêzeke din nayê. Em bi xwe bi xwe li gorî qanûnên wan em dixwazin xwe birêve bibin. Yanî civakê negotiye em êdî xwe ji dewleta Iraqê em xwe dûr dixin, em êdî bi ser bi xwe ne Qet carkê ev nehatiye gotin her tim jî bêjin bê em beşik ji xaka Iraqê ne, em jî xaka Iraqê diparêzin lê em bi hêzê xwe em ê xwe biparêzin. Peyman jî dîsa em dikarin bêjin bi serkêşiya dewleta Tirk tê kirin. Ne tenê li Şingalê wextê dema em bêjin Şingal rojava başûrê Kurdistanê bakûrê Kurdistanê her her çar parçe jî bi hev girêdayne. Yanî ji ber ku dewleta Tirk devera ku dî îrada gel heya Bi xwe xwe gel xwe dixwaze bi rêve bê, bi taybetî jî di serî de gelê kurd xwe bi rêve dibê, li vê derê jî civaka êzidî her tim êrîş dike. Yanî Rojavayê Kurdistanê jî heyn wisa ke, Şingal jî heyn wisa ke, ji ber ku dizane dema ku hêdî ev sîstêm bi ser ket civak karibe bi xwe bi xwe bi xwe rêve bibê, êdî dawî li desthilatdariya AKP-MHP'ê jî tê. Tenê bi vê yekê re, bi van êrîşan re heya niha karî bi xwe serpiyan bihêlê. Ji wê yekê jî yanî talîmat niha ne ji Rêveberiya Iraqê tên, ne jî ji PDK'ê tên. Her do jî ne bi destê xwe va vê peymanê pêk tînin û ne bi destê xwe jî peyman îmza kirine. Her her do jî bi destê dewleta Tirk tê kirin. Yanî em dibînin

Xwe bi van pirsgirêkê xwe meşrû neke, em ê berê xwe bidin Şingalê. Em destpêkê civaka Êzdî îrada vê civakê bişkênin, ji bona ku ev fikrê ku hêdî li nav gelê civaka Êzdî li Şingalê belav bûye heya gihaya pêkhateyên hereb li Şingalê. Yanî pêkhateyên hereb li Şingalê jî bêjin hêdbî em qebûl nakin. Em bi xwe bi xwe vê dê tevlî civaka Êzdî

Li Iraqê hena Başûrê Kurdistanê jî her roj em dibînin li hemberî desthilata PDK'ê her roj çalakî hene, xwepêşandan hene, nerazîbûna gel ne tenê ji aliyê siyasî ve aborî jî ve çiqa Başûrê Kurdistanê dewlemend jî bê yanî petrola Başûrê Kurdistanê heme bi destê PDK'ê him ji bo malbata Barzanî tê xerçkirin him jî pêşkêşî dewleta Tirk tê kirin. Êdî gel vê yekî hewt tehmûl dike. Ji bona ku êdî bes em li ser vê bigirin, em hevkariya xwe bi dewleta Tirk re dewam bikin, bi vê yekê re em ser va pirsgirêke bitepisînin. Yanî ji wekê jî tiştê ku herî ji bona ku êdî vê hevkariyê bidomînin, her tim civaka êzdî bê hedefê êrîşên PDK'ê, niha em bêjin artêşa Iraqê jî dixwaze Îrada vê civakê bitepisîne lê bes beriya wê jî bi lêkirina dîwarê navbera Rojavayê Kurdistanê û Şingalê jî ev hat destpêkirin, bi têkkirina navbera pêkhateyên hereb û civaka êzdî. Beriya fermanê em dikarin bêjin bi fermanê re bêbehweriyek çêbû navbera civaka êzdî, civak. Civaka ku bi dibêjê yanî cîranê me bûn em fermanê re rû bi rû hiştin niha jî bi hev re abê em ê bi hev re jiyana xwe vê dê ava bikin bi hev re bimeşîrin navbera her du civaka tê li tên de înan ji bo çi ji bo ne ku em civaka êzdî bi tenê bihêlin bila nêrîn wa fikrê wan û pêkhateyên hereb ne yek bin bê behweriyek nû navbera her du pêkhateyan wê dê çê bibê ev jî Tenê em dikarin bêjin erdkêşa Iraqê wextê ku derbasî Şingalê bû, Rêvberiya Iraqê niha dixwaze bi vê yekê re yanî him ji Rojavayê Kurdistanê dûr bixê, him ji pêkhateyên hereb dûr bixê, him jî em dibînin dema ku bangawazî tên ji bo vegera li Şingalê ji aliyê Rêveberiya Xweser û her tim veger heya jî yanî Çiqasî ji kampên Başûrê Kurdistanê civaka me Êzdî hêdî bi malbatên xwe vegerihê dûvra êrîş êrîşî Şingalê tê kirin. Him li. Feniya, em ê niha ji bo vegera gelê Şingalê jî bora berdewam bikin. Her wiha ev sînorê ku dixwazin dest pê kirin jî em armanca wan taybet ji bo Şengal û Rojava çi ye? Em ê niha berê xwe bidin Şengalê û piştre dîsa bara berdewam bikin. Li ser xeta têlefonê Naam Bedel endama Tajê dem baş bû we. Ser sera ser çava. Belê birêz Bedel weke em hemû dişopînin dibînin ev hêzên ku derbasî Şengalê bûne ev hêzana niha ana weke bêjim him endamên ta jê him dayikên Şengalê un dixwazin çi bêjin ev hêzana daxwazên wan çi ne ku dîsa Şengal dixwazin dagir bikin û her wiha jî em dibînin dayikên Şengalê ev çend rojin li dora hêzên xwe yê ewlehiyê bûne xelek un weke endama ta jê her wiha dayikên ku li Şengalê un dixwazin çi bêjin çima ev hêzana derbas bûne û her wiha jî Ji bo pêşerojê, eger êrîşên dîsa ku li ser hêzên ewlehiyê ê Şengalê pêk werin û dibê Şengal bersiveke çawa ê bidewan? Spas ji we û bernameyê we. Silav û rêzê me ji we û temaşevanê we re û ji kadir û kemendên Cida TV'ê himiçkar re hene. Xwedê ev hêzê ê ê di Iraqê ê dihatîne vê derê.

Pîrozî bihînin wek miletê Êzidî em jî nihana ke hêzê ta hatîna Şingalê ew jî bi destek dayîna Tirka û bi bi erê kirina mala Barzanî û hikûmeta Kadimî ev hêz hatina derdorê Şingalê Ti re du hezar û çardê ev hêz himit Şingalê de bûn her rabûn sînorê Iraqê himi berdar û mihafeda Iraqê

Xwefiroşin, xwefiroşê dewleta Tirkan e em ê nehêlin ba nû li Şingalê de rehet çinûbên û miletê êzidî wê ti carî wan qebûl neke li ser axa Şingalê. Bala Barzanî dewleta xwe axa Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê hemû pirota Tirk a. Pêncî şêst baragirî Tirk a lêşkerî, eskerî li herêma Kurdistanê ne. Wê wekî hêzên ne şerî li Şingalê ne, hêzên ne şerî, Li Başûrê Kurdistanê ne Tirkmen li Başûrê Kurdistanê ne hêzê Şingalê qîçû xortên Êzidîyan e, qîçû xortên vî gelî ne xelkê Şingalê heta mesela nehmê Êzidî jî ben ev Erebê di Şingalê êke ji ber DAIŞ'ê re bîn wan jî te'ebdî wan jî ped da wan jî zehmet dî û niha wan jî xwe bi rêxistin kira li bin figrê serokatî de sazî dezgehê xwe wan jî ava kirina ya beşê ya ceşa xwe wan jî ava kiriya. Em û ew bê bi kar û xebatekî dere me şandin li ser fikrekî. Ti carî wê yek nikar be destê me jê ku tu xurt bika û wê ma li ji Êgûdê dûr bêxê. Niha nêvbera me û Rojava sînor danîne. Nêvbera me û gundên Araba kêl kirine.

û em ji kêleka zarokên xwe ben û em ê tu carî dest pişt dijmin re daneynin û em ê pişta vaniya zarokên xwe ben heta yek dayik haya dayikê şervanan e her yekê di do sifê ji canê wê û zarokê wê nêv nêv şervana dana em heme dayikê şervanan em dayikê gerîlan e heta ku cudaya heye beşê û gerîla dama nîna

Belê birêz Bedel, we jî anî ziman we serlêdana hêzên xwe yê parastinê kiribû. Hûn dixwazin dû yê esasî de bi gotinê we yî dawî hûn dixwazin çi bêjin taybet ji bo civaka êzidî û gelê kurd hemûya? Dest xwedê civaka êzidî û gelê kurd jî ji vî daxwazê me ji kurdên başûrê kurdistanê re ne rabene ser pê ew rabene ser xwe ji ê hevsalê heta vekirî.

û em li ber emertanê zimnîn dê re zarokê xwe hêzê bi eskerî de em ê ti carî nehê li ben careke di xwîna zarokê dima birijê û wela ke dewleta Iraqê şer bixwazê em naxwazin şerê dewletê bikin û em ne şerê dewleta Iraqê dikin û şerê hikûmeta Iraqê dikin em şerê siyaseta wana şaş dikin

Belê, Naam Bedel endama tajê spas dikin ji bo beşdarbûna we. Gelek spas. Spas bi ser te ve, spas ji bo min jî. Belê. Belê Fenya, Naam Bedel Jiyanî Ziman em di beşa lêkirina dîwarê navbera Şengal û Rojava de mabûn. Ew dîwar taybet jî di navbera Rojava û Şengal de tê avakirin. Rojavaya ku dema ku fermanê xwe gihande Şengalê niha dixwazin ji hev qut bikin. Gelê car gelên Şengalê civaka Êzidî got jî ku ê ku xwe gihandin me yanî hêzek ji wan YPG'ê bû. Çima niha ev dîwar taybet di wê sînorî de tê avakirin? Em li vê derê dikarin bêjin Lêkirina dîwarê navbera Rojavayê Kurdistanê û Şingalê wekde jî digote ku dema fermanê de civaka êzdî dikarîbû bi saya vî sînorî de xwe ji fermanê xelas bike, ser vî sînorî de YPG, YPJ derbasî Şingalê bûn û li dijî çeteyên DAIŞ'ê şer kirin, karîbûn bi Şingalê ji çeteyên DAIŞ'ê rizgar bikin. Lêkirina dîwarê navbera Rojavayê Kurdistanê û Şingalê de em dikarin weke pîlana ji bo Fermaneke nû li ser civakê yanî em dibêjin berdewama fermanê ye. Her tim fermana du hezar û çardeh an bi êrîşên li ser Şingalê tê berdewamkirin. Dixwazin bi her cûrê êrîşan vê fermanê pêk bînin, bînin serî civaka Êzidî tune bikin. Yanî û dema ku ez vî sînorî bigirim ji xwe civaka me yê Şingalê nikarê xwe bikînê başûrê Kurdistanê. Dema ku xwe berê xwe bin başûrê Kurdistanê yanî siyaseta li başûrê Kurdistanê ji ya dewleta Tirk A dayîn Kurd li jiya rejîma AKP-MHP'ê ne cude ye. Li we de jî heman zext tên kirin, tên binçavkirin, zext li ser civakê hene. Bi taybetî jî dema ku tu rexne kiribê te, PDK'ê rexne kiribê, yanî ni ne dikarin biçin berê xwe bin Başûrê Kurdistanê û dema ku dîwar lê kirin nikarin xwe bigihîn Rojavayê Kurdistanê jî. Yanî dixwazin Rojavayê Kurdistanê Şingalê şevdiqut bikin him ji bo Êrîşên li ser Şingalê, ji bo hêsan Tirk karibin êrîşî Şingalê bikin, ji vego hêdî ev civak nikarê xwe bi deverkê ve biçê, nikarê xwe biparêzê, dorpêç bikin û Rojavayê Kurdistanê jî yanî heman fikr li Rojavayê Kurdistanê jî ye. Yanî gelê Rojavayê Kurdistanê jî bi salan e li hemberî rejîma Şamê, li hemberî êrîşên dewleta Tirk li ser piyan e, xwe her tim bi fikrê xwe, dev ji fikrê xwe yê azad bernedaye, ebê em bi xwe bi xwe dikarin xwe bi rêve bibin. Em ê him Rojavayê Kurdistanê dorpêç bikin, him jî Şingalê dorpêç bikin. Em ê ve her du civaka şevde qut bikin. Ancik bi vê em dikarin îrada him civaka Êzdî, him jî ya gelê Rojavayê Kurdistanê bişkênin. Lê ev yek jî yanî em dibînin ne Rojavayê Kurdistanê ne jî Şingala bê çiqad dîwar jî navbera me de hebin, fikrê me yek e û nikarin Fikrê me, îrada me bişkênên. Em ji wî fikrî hêdî qet em ji paşo navegirin, em ê bi fikrê xwe xwe bi xwe ve rêve bibin. Çiqas jî me birçî jî bihêlin, çiqas jî û me dorpêç bikin yanî em dibînin dayna em ji yanî zimana ku li şûna lêborînê bixwazin êrîşên xwe dewam dikin. Ev jî êrîşik bi dîsan Dikarin bêjin bi telîmatên dewleta Tirk a dagirkera bi destê herêma Rêveberiya Iraqê tê kirin lê ne bi biryara wan tên kirin. Ji bona çi ya? Ji bona ku weko me got em vê civakê ji her derê qut bikin, dorpêç bikin ancik bi vê yekê em karin him îradê bişkênin, him jî vî fikrî nehêlin belav bibê. Ji ku her çiqas ev fikir belav dibê ji bo desthilatdaran bê xeteriyeke mezin. Yanî him Başûrê Kurdistanê him Rojavayê Kurdistanê em dikaribin bi dîwara, bi têrkirina, bi êrîşan, bi her cûrê zextan, bi her êrîşan dikaribin vî fikrî nehêlin ku belav bibe. Yanî hedef û armancê wan ya êl sereke em dikarin bêjin ev in. Di lêkirina dîwarê navbera Rojava û Şingalê de him dibînin çiqa bi lêkirina dîwara êrîşên li ser Şingalê dest pê kirin. Bi lêkirina dîwar re em dikarin bêjin dorpêçkirina Ji aliyê rejîmê jî li Helebê hat destpêkirin. Li yanî wê de jî ji bo şikînandina îrada gel, gel tê birçîhiştin. Ev. Nan û av li ser wan qut kirine. Belê. Nan û av tên qutkirin. Bi vê yekê em wan birçî bihêlin, hey wê teslîm bibin. Lê gelê Rojava jî dibêje ev çiqas yan birçî bin, em hêdî gav paş ve navêjin.

Yanî ev tenê ji bo rejîma akp me pê ji bo dewleta tirk tola deh jêlînin. Yanî tenê bi saya şervanên YPG-YPJ'ê, bi şervanên HPG, Gerîleyên Azadî yên Kurdistanê û bi fermanê re jî êdî hêzên YBŞ'ê û YJŞ'ê hatin avakirin, bi saya van şervanên azadiyê dikarîbûn çeteyên dewleta tirk têk bibin. Yanî ne ne li Şingalê bi ser ketin ne jî li Rojavayê Kurdistanê. Em ê çi bikin ji wina ku em tola bi çeteyên xwe hilînin a her tim êrîşên li ser Rojavayê Kurdistanê dewam kirin, her tim êrîşên dewleta Tirk li ser Şingalê dewam kirin. Yanî ev hemû jî bi heva girêdayî ye û dema ku em niha jî di vê demê de meha Nîsanê bi taybetî em binêrin, Yanî êrîşên li ser herêmên parastinê yên medyayê, êrîşên li ser Rojavayê Kurdistanê, dorpêçkirina Rojavayê Kurdistanê, lêkirina dîwarê navbera Şingalê û Rojavayê Kurdistanê de, êrîşên li ser Şingalê de hemû jî bi heva girêda ye. Ji ber ku ev hêdî em dikarin bêjin gava dawî ya dewleta Tirk e, gava dawî ya rejîma AKP-MHP'ye ji ber ku peyamên herî xurt Ji pazdehê Sibatê heya em bêjin piştî Newrozê heya çarê Nîsanê jî hatin dayîn ji gelê Bakurê Kurdistanê jî. Hêdî ev desthilata AKP-MHP'ê di Bakurê Kurdistanê jî tevî hemû zext û êrîşên li ser gelê jî nikarî xwe li ser piyan bihêlê. Her tim dema ku tengav bûya êrîşî herêmên parastinê yên medyayê kiriye, êrîşî gelê Kurd kiriye, êrîşî civaka Êzdî kiriye. Ji bona ku hêdî. Li ser van pirsgirêkên ku hena li Bakurê Kurdistanê bigirê karibê xwe çi dar piya bihêlê. Lê hêdî ev gava dawî ye ku karibê bavê jê çiqasî bi hevkariya PDK'ê jî êrîşî herêmên parastinê yên medyayê ki çiqasî yanî Rojavayê Kurdistanê jî destê PDK'ê tê de heye ku dewleta Tirk karibê êrîş bikê. Em ji bîr nekin meha Malbatên şehîdan li ber deriyê sînor daxwaza cinazeyên şehîdên xwe kirin, daxwaza cinazeyên zarokên xwe kirin. PDK'ê çi kir? Desthilata PDK'ê çi kir? Li şûna ku lêborînê bixwaze, li şûna ku cinazeyên şehîdan radestî malbatên wan bike, deriyê sînor li ser Rojavayê Kurdistanê girt. Em ê em dibînin ev hevkariya pdk û dewleta tirk ne tenê herêmên parastinê medyayê ku niha vêrîş hatine destpêkirin, sala bihurdî jî heman demê bi dîsî bi hevkariya pdkê. Zaten dema ku mirov van êrîşên ser herêmên parastinên medyayê mêze dike, rojane leşkerên wan derbên giran ji gerîla dixwin. Yanî li garê têk çûn, li metîna têk çûn û niha jî ana di vî şerê zapê û ava şîn de jî Rojane ev derbên giran dixwe. Yanî dema ku di şerên li hemberî gerîla de têk diçe berê xwe dide gelê Kurd in dibêjin ew çima ewqasî êrîşên eynî himwext li ser gel çêdibe. Ev yek jî em dikarin bêjin yanî ji bona ku hêza gelê Kurd Him gerîlên azadiyê yên Kurdistanê, him jî hêza şervan ên Êzdîxanê, şervan ên YPG, YPG, dixwaze êdî hêza gelê Kurd belav bike, ji wê yekê jî êrîşî her qada ku ev îrada, ev fikrê azad heye, êrîşî wê qadê dike. Herêmên parastinê ên medyayê Zê em di wek te jî yanî ziman heroj derbên giran ji aliyê girêlan azadî yên Kurdistanê dike. Çiqasî pdk hevkarê wê bê, çiqasî jî pdk rê lê veke ku karibe êrîş bike jî nikarê bi vî fikrê ku Hatiye afirandin nikare erman ji xwe bîne serî. Yanî gerîlên azadiyê yên Kurdistanê li herêmên parastinên medyayê ji dema destpêka vê êrîşa dawî de berxwedanika bê hempa dikin. Yanî ji wê yekê jî ji bona ku li ser vê bigirê him ji aliyê ragihandina xwe derewa derxîne him jî êrîşî beşên din Ên Kurdistanê dike ji bona ku hêdî li ser vê yekê bigire. Yanî ez li vê derê ez dibînim ez nikarim bi ser bikevim ez ê balê bikişîm ser Rojavayê Kurdistanê. Belkî ez karim vê derê ez vê de êrîş bikim şehîd hebin ez karim vê derê ji vê yekê re binpêkirina xwe li herêmên parastinê yên medyayê veşêrim. Yanî hedef û armancê dewleta Tirk her tim ev in. Ez çawa karim desthilatdariya xwe dirêj bikim. Ji wê yekê jî tim wextê tengav dibê, em dibêjin êrîşî gelê Kurd, êrîşî îrada gelê Kurd dike, êrîşî destkeftiyên gelê Kurd dike. Ew jî bi destê xiyaneta PDK'ê, bi destê malbata Berzanî. Yanî malbata Berzanî jî em dibînin Başûrê Kurdistanê hêdî Em dikarin bêjin desthilatdariya malbata Barzanî ji we ku êdî gelê Kurd li Başûrê Kurdistanê jî qet nerazîbûnê xwe her roj li hemberî vê desthilatdariyê nîşan dide. Yanî ya dijî em ez dixwazim vê bêjim yanî ne tenê êrîşên Li ser pkk na li vê derê dema ku em berêxwebin başûrê Kurdistanê malbata Barzanî ne xwe bi vê yekê xilas kir abê em dixwazin xwe biparêzin dewleta Tirk êrîşî pkk dike em destek didin ev ne rast e ji ber ku wextê ku ev rast bûye ne hedefa êrîşa ne gelê Kurd bûye ne destkevkiyên gelê Kurd bûye xayintiya malbata Barzanî ne li hemberî gelê Kurd bûye wê Hevkirina xwe bi yenekî re ji bo bercewendiyên xwe bi dewleta Tirk re binpê nekira. Dema hilbijartinên Iraqê, dema hilbijartina parlamentoya Iraqê de. Yanî em xiyaneta malbata Barzanî li hemberî destkeftiyên gelê Kurd, çi başûrê Kurdistanê bê, çi rojava bê, çi jî Şingal bê ku dîsa jî bi destê PDK'ê bi fermanê re rû bi rû hat teştin. Em her tim vê dubare dikin ji bo ku heya roja me ya îro Ne carkê yanî şûna lêborînê bixwaze lê şûna xwekoj wê herêmê vekişînê, dibêje mafê civaka êzdî ya xwe bi xwe bi xwe biparêze, xwe bi xwe bi xwe rêve bibe, malbata Barzanî, pdk, talîmata dê artêşa Iraqê dê. Rêveberiya Iraqê ku êrîşî Şingalê bikê herî dawî bi niha jî bi meha Nîsanê bi artêşa Iraqê dema ku li Şingalê cih hebû dîsa talîmat ji aliyê PEDEKê hatin kirin ku êrîşî Şingalê bike ji bona ku zûtirîn peymana nehê cotmehê pêk bîne ji ber ku hêdî hêzên parastinê wek ku PEDEKê bi nav bike

Çima? Ji ber ku şingac aliyê YBŞ'ê û YJŞ'ê tê parastin. Belê, Fenya Wejiyanî Ziman, Hêzên ê ku niha li Şengalê yanî van êrîşên ku bi ser wan tê do jî me dît, dayikên Şengalê berê xwe vedane cem hêzên xwe yê parastinê niha birêz Nihan Bedelciyanî Ziman Mîna xelekekê li dora hêzên xwe yê parastinê ne. Îdî zarokê me yê me biparêzin. Em baweriya xwe bi ti kesî naynin ama ev hêzin ê ku her tim têne hedefgirtin û ev hêzin parastinê yê ne ê ku nayên qebûlkirin li Şengalê. Yanî me berî hingê jî pirs kir, Metirsiya wan çi ye ku Hewqasî yebeşê û yejeşê ku li wê derê Şengal diparêze û ji bo Iraqê jî eynî wext Iraqê jî diparêze. Yanî eger DAIŞ li wir têk bir bi saya van hêza bû. Eger îro Şengal dayikên Şengalê dikarin li wê derê rihet razên bi sayan van zarokên êzidiyayî ê ku niha Şengalê diparêzin ama dîsa jî her dem têne hedefgirtin ji ber ku ew hêz bi Fikr û felsefakê li wê derê xwe perwerde kirine û ji bo hemû civaka li wê derê parastina gel dikin. Hûn dibên armanca wan êrîşa tenê van gavê dema êrîş li ser van hêza tên kirin rastî tenê li ser hêzên parastinê ye yan jî li li hemû civakê ev êrîş tê kirin hemwext wan gavê hedef digirin yanî Te yê niha em jî anî ziman. Em ê xeleka tora zarokê xwe bin. Ew dibên çiqasî ev hêzê dikaribin têk bivin bi van êrîşa? Yanî dema ku dibêjin em êrîşî YBŞ'ê, YJŞ'ê, Asayîşa Êzdîxanê dikin, ev deraweke mezin e. Ne êrîşî hêzên parastinê yên Êzdîxanê dikin. Êrîşî îrada civaka Êzdî ku piştî fermanê xweşxoliya xwe ji nû va ava kir. Yanî em dibînin dayikên Şingalê, jinên Şingalê, em dibînin keç, keçên Êzdî ku ji destê çeteyên DAIŞ'ê xelas bûn, hêdî di nava YEJEŞ'ê cihê xwe digirin, ebê hêdî bêjin ebê çiqasî te xwestîbû min bişkînî, te her cûrê êrîşan te anî serê min, te tiştê xirab dinyayê çi ye te anîbê serê min jî, Lê te nikarîbûn bişkînî ez bi xwe ez ê xwe biparêzim, ez ê xwe bi rê ve bibim û ez ê bibim mînak ji hemû jinan re. Yanî em vê ji bîr nekin her tim di herî dawî fermana du hezar û çardeh an de êrîşa herî mezin li dijî jina êzdî hate kirin. Çima? Ji bona ku em civaka êzdî di şexsê jinê de tune bikin. Civak bi kê tê afirandin? Bi jinê tê afirandin. Çima em ê êrîş bikin? Em ê êrîşî jinê bikin ji bo ku em vê civakê tune bikin. Yanî dema ku dibêjin em hê êrîşî hêzên parastinê dikin, em metirsiyek li ser xaka Iraqê ye, ev derewa êrîşî civakê dikin. Dixwazin îrada vê civakê bişkênin. Îrada civakê îrada jin e ku bû hedefa êrîşên wan. Yanî kesî ez bawer im qîrîna Keçikên Êzdî, Qîrîna dayikên Êzdî dema fermana du hezar û çardehan de kesî ji bîr nekiriya. Lê van dayikan, va keçan dîsa va jinên Êzdî a got, Em mê dîsî xwe ji nû ve ava bikin, em xwe bi rê ve bibin, em ê hêza xwe ava bikin, hêza YJŞ'ê ya me heye, em di nava asayîşa Êzdîxanê de cihê xwe digirin, em ê bi xwe bi xwe xwe biparêzin. Hêdî mecbûr em naxwazin ti hêzeka din, em dîsa careke din baweriya xwe bi hêzeka din bînin. Ji xwe piştî ji dema fermana du hezar û çardeh an ve yanî dayikên hew qasî Gezeb Şewtî dîsa jî serê xwe nedayên a ku em serî nadeynin Em ê li ber xwe bidin, em ê zarokên xwe biparêzin, em ê hêzê bidin zarên xwe. Yanî dema ku dayikên me li hemberî tank û topên artêşa Iraqê disekinin, ez bawerim hêzeke pir mezin yanî mînak ji hemû civakên bindest li dinyaya Ev dayik bê ku tiştek destê wan de hebe bi kevira bi bedena xwe li hemberî tank û topên artêşa Iraqê disekinin û li derbasî xaka me nabin û careke din nikarin fermana bînin serê me, em ê li pêşiya zarokê xwe bin, hêzên me em ê li pêşiya hêzên xwe bin, hêzên me û em yek in. Yanî YBŞ'ê, YJŞ'ê, Asayîşa Êzdîxanê ew ê me biparêzin, em jî em ê wan biparêzin. Weke ku Dayna em got, e got em hêdî Li dora zarê xwe em bin xelek. Yanî êdî em nikarin ji hev cûde bikin, YBŞ'ê, YJŞ'ê yanî hêzên parastinê yên Êzdîxanê ji civakê qet qut nabin. Ji ber ku ev hêz di dema fermanê de ji zarokên vê civakê hatine avekirin. Zarokên ku ferman bi destê xwe dît, bi çavê xwe dîtin, ferman hat serê wan, bi dûvra jî Tevî hemû tiştê ku hat serê wan yanî em dîsî bilêv nekin jî yanî em zanin dema fermana du hezar û çardeh an bi reva artêşa Iraqê û pêşmergeyên PDKê çi hat serê vê civakê ya dîsa jî dibêjin bê em dev ji xaka xwe bernadin em dev ji Şingalê bernadin em dev ji şeref û namûsa xwe bernadin em ê bi xwe bi xwe bi xwe biparêzin ev jî metirsiya herî mezin a Him Rêveberiyê Iraqê jê tirsê pdk ji xwe jî ji dema ku pdk ava bûye her tim zextên li ser civaka êzdî bûn. Her tim dixwaze civaka êzdî ji her derê qut bike. Her tim vê civakê ker, kor û lal bihêlê. Yanî her tim Bi zextên PDK'ê li ser civaka Êzdiyan bûn. Piştî fermana du hezar û çardeh an hêdî ji bin desthilatdariya PDK'ê ev civak derket. Civaka Êzdî hêdî desthilatdariya PDK'ê li ser xwe hew qebûl dike. Ji ber ku dî deh hezar pêşmergeyên PDK'ê li Şingalê bûn, fîşekek jî neteqandin, Ji Şingalê derketin û civaka ku weka pêşmergeyên PDK'ê weka zarên xwe dîtin bi destê van dayikên ku îro li hemberî tank û topên wan disekinin bi destê van dayikan hatin xwedîkirin li Şingalê ev dayik di destê çeteyên DAIŞ'ê de hiştin. Belê dayik her wiha xweseriya Şengalê û ya beşê û ya jeşê jî bang dike Ji bo diyalogê em amade ne. Werin em bi hev re rûnên û çi pêwîst e ji bo Şengal, ji bo Iraqê em bi hev re çareser bikin. Lebes hêzên Şengalê, Xweseriya Şengalê, Tevgera Azadiya Jinên Şengalê ji derve têne hiştin û niha jî nihan bedel jî anî ziman ku em şer naxwazin. Em ne alîgerê şer in ku em dibêjin şer ama pêwîstî dema li ser me ferz jî bikin Em ê şer jî bikin. Yanî hûn dibên çareseriya wê çi ye? Çima Iraq her wiha pdk her wiha hemû hêzên ku van bûyeran hatînin serê Şengalê yanî li rêyeke diyalogê bi Şengalê re nagerin? Em li vê derê jî yanî em her tim dibêjin her tişt Yanî telîmata dewleta Tirk tê kirin. Li vê derê jî pdk hewqasî xwe spartiya rejîma AKP-MHP'ê hêdî xwe bi pdk jî nikare ti biryarê bidê. Biryara pdk hêdî ew a êrîşî Şingalê bikin, êrîşî vê civakê bikin. Çima êrîş bikin? Ji wana ku ez karibim hevkariya xwe bi dewleta Tirk re dewam bikim, ez karibim bi xwe bi xwe xwe biparêzim, ez nebim hedefê êrîşên dewleta Tirk. Yanî em dikarin vê bêjin Iraq jî heman tişt e. Yanî Iraq di binêrê me destpêkê jî got ji aliyê siyasî ve, aborî ve, civakî ve yanî tiştik bi hev ve nemaye. Ti tişt ku tu dikaribê bêjê niha Iraqê bi rê ve diçê ti tişt nîne. Iraq jî hingî xwe spartiye yanî. Em dikarin bêjin telîmat ji dewleta Tirk ji PDK'ê re diditên û PDK jî telîmata li Artêşa Iraqê, dewleta Iraqê dike. Ev yek hêdî dibe ku em dikarin bêjin hemû êrîşên ku li ser Şingalê tên kirin bi diyalogê ku ji bo çareseriyê ku pêk nayên bi Rêveberiya Xwesera Şingalê, bi Tevgera Azadiya Jinên Êzidî ya Şingalê Her hemû jî bi heva girêdayî tehlîmatê ji destê dewleta Tirk a dagir kirin. Ew jî bi kêva tên kirin, bi destê PDK'ê tên kirin, pdk jî zextê li Rêveberiya Iraqê dike, Rêveberiya Iraqê jî wek me got tiştek ku hêdî em dikarin bêjin rêveberiyek, artê tişteke bi heva nemaye li Iraqê. Yanî ev ji cotmeha derbasbûyî ve nikarîbû Rêveberiyek xwe ava bike, parlamentoya xwe ava bike. Ji dema hilbijartinan û heya niha nikarî wî parlamentoya xwe ava bike. Yanî hêdî ti tişkî ku ev dewlet ji te re bike tişt nemaya. Belê Fenya, ji ber ku em digînin dawiya bernama xwe, em dixwazin di dawiya bernamê de jî gotinê wê dawî bigirin. Yanî gotinê me dawî jî em Wek beşek ji vê civakê weke jineke ji jineke êzdî em dibêjin civaka êzdiyan bang kin bila li dora berxwedana ku niha li Şingalê tê kirin, li herêmên parastinê yên medyayê tê kirin ne tenê civaka êzdî bi giştî gelê Kurd li dora vê berxwedanê weke xelekekê bin Tim berxwedana ku niha li herêmên parastinê yên medyayê tê kirin bînin bîra xwe, tim berxwedaniya ku ji aliyê civaka me yê Êzdî li hemberî hemû êrîşên li ser destkeftiyên wan li Şingalê tê kirin, her tim vê berxwedaniyê bîn bîra xwe û her tim xwedî li vê berxwedaniyê derkevin ji bona ku em dikaribin herî dawî serkeftineke mezin bi hev re pêk bînin. Tenya hevala me rojnamavan em spas dikin ku hûn îro bûn mêvanê bernama Binevş. Ez jî gelek spas dikim. Belê. Belê temaşevanên hêja êrîşên li ser Şengalê, êrîşên li ser Başûrê Kurdistan her wiha êrîşên li ser herêmên para herêmên parastinên medyayê vana îro mijara bernama me bûn her wiha dayikên Şengalê xwe li tora hêzên xwe yê parastinê kirine xelek û dibêjin îdî îrada me zarokên me ne zarokên me yê ku di nav YBŞê, YJŞê û Asayîşa Êzdîxanê de cî digirin Û bê îrada me em êdî ti biryaran li ser xwe qebûl nakin. Her wiha jî hêzên Iraqê ku derbasî Şengalê bûne dixwazin dîsa Şengal dagir bikin û li wê derê hêzên xwe bi cî dikin. Mijarên me ev bûn. Em spas dikin ji bo hevala me Rojnamevan Fenya her wiha Nihan Bedel endama tajê bi rêya telefonê peyamên xwe yê ji Şengalê dan. Em spas dikin ku we îro me temaşe kir. Heta bernamake din dema we bimîne xweş.